Apoyo mera an nyinga Opiyo Patrick, aa ki nge an latin Acholi, aa ki ker me Palaro, ento abedo i Gulu citi kany, atye bulu, atye lutela pa bulu i Gulu citi, ki pol kare ka jami tye timme i lok ma mako kom Acholi wa a iye malo, mano aye an. Dok kong ngec meno ma itye kede i kom ngo ma tye ka timme i Acholi. Tutwalle ki hekalu pa Araceli, ngec ango ma in itye kwede, ki dong ango ma itamo ni pe tye ka yomo iyi i kom ngo ma tye ka timme? Ber atamo ni apwoyo ngec ma atye kwede aye nicakke cabit acel nyo nino adi ma onongo okato angec. Ento watye ka ngeyone ni Tela me Ker Kalkwaro telle tye iye ma lukke ki rwodiwa mapatpat ma gugure me nenone ni tela omyero obed ma atir i Ker. Me aryo, amito ni awac ki irumera wan macalo Wulu me Yaculi, Pingo pe yom kit ma Tera tye ka wot kwede nyo pe ka alworo kitye ka dorone kwede pi kare ma dong lalac mukato angec? Ci amito ni bene akwany kare man me pwoyo rwodi ma gua malo ni telo myero kiyub i Yaculi. Enoni aye ngec ma atye kwede kudi tutunu i cawa man. Nongo iloko tutwalle a loko bulu. Amito kono inen itamo ni kit alokaloka ma tye ka bino ni ngo ma kit macalo bulu nongo lakelo pa bulu itye ka neno ni rwodi omyero oketi ka ada alokaloka eni omyero onyak nyige?
Omera, atamo ni gin ma icara-ni dano tye ka neno waci rwodi mukene otimo tim malit. nyo acama pi gitim ma lik. Gin ma tye kelo pelle iye i cawa ni wan ma calo akendi pe watye ki gin mo ma atir atir ma doro pe kal kwara cwiny. Ineno na ma calo an nyo ma calo bulu ma watye i acwiny wanen ka rwodi duki ma dagwede a malo ni telo omyero ki lok nyo acwiny

Lawiwoti me Acholi, wa ka waketo ni mwaka abic, ci kiketo ni mwaka abic dok kiyero lawiwoti mukene. An jami ma omyero lawiwoti otim, omyero kiketgi obedi i coc maleng ma nongo lawiwoti bene ngene ka en tye i opic, A, B, C, D en aye omyero etim. Dok ka ni in imiyo tam ma tutwalle gi dul pa rwodi ma icwalo gitye kwede alokaloka, yo ango ma itamo ni myero gutim guti kwede me neno ni tam pa lwakko weng dul mapatpat pa Acholi obedo tye? Kit yo ango ma itamo ni giromo weko tam jami makati-ni obed tam pa Acholi pe tam pa gin macalo rwodi? Apwoyo, an atamo ni dwodini eni weng gia ki i ker mapapat. An angeyo ni dwodini tam ma guketo kede eni tam pa lwak ma gidoro i kergi mapapat. An ka wabibino ka kelo alokaloka myero wanenu ni ker kacel acel guketo tam ma meggi kit ma omyero kitim. kwede wek giki maca pe layacciwu yubbe. Ka wabikelo alokaloka, rwodi egini weng gubed piny, pe en gin ma tye ka timme i Acholi woo en muyabbe ni mito amita ki jo mukene. Pien jo mukene pe mito ni Acholi oile malo, jo mukene mito ni Acholi kityeko bedo ka lac i wigi. Ci wamito ni ka tela kibiloko i Acholi myero tela ma. Lwak weng me Acholi tye ki cwak i iye. Ka dong watweyo but lapeny-ni eni, amyero ilok kong gi Acholi pien wan watye ki Acholi ma pol kare neno wa tutwal i nge Canada, UK ki dong i side me America ki kabedo mukene mapat pat. Ki dong Acholi mukene ma tye i Miri, Acholi ma nongo tye i gamente. Gitye ka holi poicon madongo. Itamo ni nga ma myero gutim ki cawa macalo man me neno ni gi making contribution me neno ni koko koko ni eni oo i agiki ne? I kare macon, rwodi onongo wan macalo lwak ma rwodi telogi eni onongo wakot pa rwodi. Gin mutimme aye wan macalo lwak bene wabwato rwodi wa o. Oweko cawa okene woro bedo pe i kom rwodi. Pien awar winyo ni gini enini ma dano lwak gukwato rwodi-o en pi tim caro mogo acel aryo ma obedo ka timme. I cawa-ni ma dong watye ka mito kelo alokaloka-ni, alego lutino acwali ducu ni a malo me cwako pe ka i kwaro. Diki ma ka wanongo lapela mo bidorowa, myero wan macalo acwiny koni tye i Canada, koni tye i America, koni tye i gamente i Uganda kany, myero waketo deyo i kom pe ka i kwaro ma megwa. Omerawa awaco ni wan Acholi wadwong ma ka waketo macalo cik ni Acel acel acel okwany ciling kiti miya acel, Mi tero ni i Ker pa Rwot rwodi wa onongo pe ngweco kany kwica kany kwica me yenyo cente me gwoko rwodi. Ento enini timme keken ni rwodi wore. En gin mo kelo wil pa deyo i kom rwodi nyo woro i kom rwodi, aye rwodi wa mukene pe giwore. Cuk tam ma amito wan Acilooni ducu wakumo kom rwodiwa, wabedo kwot pa rwodiwa. Tam ma wamiyo tam ducu mapatpat ma itye iye wek obed tam ma dongo paco enoni aye tam ma amiyo bot wan Acilo ducu. Acalo lapwony tutwal, pe ketwa ka wapwonyo tam ma Lubanga tye ka timme.